Azul fell-awen a Leqbayel, a Tiqbayliyin, s umata anda ma tellam, anda ma tellamt. Wagi c'est un message besduqes toujours, besmekti i kra n Leqbayel akken bɣun llan. C'est un message à tous les Kabyles et surtout à tous les politiciens. À tous, ẓriɣ ala, à tous les politiciens, à tous les chanteurs kabyles, akk akk akk akk akk wid yesɛan la côte et la Kabylie. S wacu, surfet-iyi, s wacu i d-trebḥem la côte? Kemm ad d-terreḍ à tous les politiciens, akken ma llan. akk ama d Doctor Saɛdi, ama d ama d Ferḥat, ama d Ayt Ḥmed, ama ur ẓriɣ ara, Tulip wama d ameqqran Ayt Lɛerbi, ama s wacu i sɛan ṣṣumɛa, s wacu i mechuṛit, s Lakabili a Leqbayel, surfet-iyi, si Grace au Kabyle, Qu'il possédait cette cette grandeur la grandeur agi rebḥen-tt-id s leqbayel mačči s icawiyen mačči s waɛraben mačči s lirajan arabufun mačči s lifransi mačči s liziṭalyen mačči mačči mačči akka Bɣiɣ kan a wen-id-iniɣ ama d les chanteurs am akk akk akk ay tmangla s wacu i yewweḍ akk ihin, s igerras i leqbayel mačči s igerras icawiyen neɣ neɣ itergiyen neɣ icelḥiyen, akka ma abrid-nni ad t-id-ddreɣ kan akka rapid, yiwen yekteb-d ini-ak ay tmangla s itan grand chanteur.

Imi tennam dɣa kan ur d-yenni ɣef tous les politiciens iɛeddan twalam, nwala akk les politiciens iɛeddan, mi ffɣen il périmètre de la Kabylie ttuɣalen d ulac, j'aime adresse aussi à aux politiciens-agi n axir Tirraz, un dernier écrit, ibujaden n tsertilt, wigi d-iqqimen akkagi akk, yelḥa irakar dagi. Ça c'est bien c'est pareil. Tesɛam lakurt tura kagi. Mais anida? Amek alami tesɛam lakurt? Bla ma ddreɣ teẓram akk anwi ad ddreɣ par exemple Karim Tabu, ad ddreɣ Xaled Tazaɣart, la ar d anida ddreɣ nekni j'insulte pas. Xaled Tazaɣart, Karim Tabu, ur ẓriɣ ara anwa ara d ddreɣ nniḍen, ad ddreɣ ula d akadias-nni n. Mestafa Meɛzuzi, ur ẓriɣ anwa ara ddreɣ nniḍen, anda tmecḥurem, anda tmecḥurem a Leqbayel, mecḥuṛ, dagi tesɛam lakurt, akka, seg Grass u Kabil i tesɛam azal, d acu n tarna-agi, par egzemp, Seddek Mulud, si Grass a sa Kabili i yewweḍ akkihin, a s-yernu Rebbi, wayeḍ, wayeḍ, wayeḍ, wayeḍ, Ansi tezzi tihi a wen d-fkeɣ kan un autre un dernier mon dernier message concernant i wigi t-yeqqaren xawa xawa al wahda al wataniya wihin wihin wihin iɛedda bla ma nehder ad d-nniɣ d acḥal iberdan bɣiɣ kan a wen d-iniɣ ihi a wigi s-yeqqaren xawa xawa a wigi s-yeqqaren akagi ḥader s-teqqareḍ mi tefreḍ lpirimi d lakabbili ad texsiḍ Qui vaut rien, qui vaut rien, je le dis, je le répète, wellah ma teswiḍ tibṣelt yerkan mi teffɣeḍ i la Kabylie, mi teffɣeḍ anda llan Leqbayel, wellah ma tceṭṭḥeḍ iḍ d wass. Ar d tin akken i n zik ttɛeddayen-d wid akken yekkaten agerwaj debdek debdek bac a sen-tefkeḍ lweɛda, yella yiwen zik nekni ɣelbeɣ leɛmer d igerdan, banda ar wexxam-is, kni neqqim akk dinna, Kum wajen dudek du inas la arko tesɣers ma gerwajni ma tewwim duru e basi kif kif aleqbayel ma drasa tu si politiciens axar tiras si malheureux et c'est une réalité et partagez cette vidéo s'il vous plaît ihi ad teffɣem ẓra ma teffɣem en dehors de la Kabylie welhar ad tuɣalem c'est sérieux c'est sérieux mačči d aqeṣṣer Apar leqbayel-nni yettɛicin di lwilayanni n dinna, ma steṛḥben deg-s, wala kan yiwen i d-fkan cṭuḥ n tmeẓẓuɣt, wammag Rian Ditto, wala iɛedda Wayt Ḥmed Adraka, Grand Mujahid, yeɣra sebɛa di llangue bla ma nuder d acu yexdem, Ad d-ittawi ara liwur i liraju arabu n Leqbayel. Ah la ṭixer tɣixa-w a xawa n taxir zzaman ah. Ah si le système, le système, le système yeẓra belli amkan am ila Kabili teɣleq xems eyyam, aucune wilaya ur teɣliq ara xems eyyam. Dagi dernièrement kan les élections agi iɛeddan. Adabu yeẓra belli ulac xawa xawa, yeẓra, yeẓra d acu yexdem, yeẓra d acu yexdem, ih, yeẓra d netta i d-irebban les Régions bouffons, il les a bien élevés, wihin contre la Kabylie,

Bu Kitila Kabili, ar tina Buyt Menglet, lbaz ma ixuṣṣ-it i wedrar, ma txuṣṣ-it la Kabili, afrux kan ad as-semmin. U dɣa ar teffɣem akkin, dagi d lbizan, ar dihenna vous êtes qu'un tout petit oiseau. Ar tuɣalem d aɛeqqa yeǧǧan tirect i lmal imi tettawil, ar tuɣalem d aɛeqqa yeǧǧan tirect. Dihin ar ɣur-sen ihi, d aɛeqqa i ǧǧan tirect, ad ken-fken i lmal ad ken-ččen. Day akken si mon si ma petite analyse. Tanemmirt-nwen aḥuddu aḥunnu fell-awen, ḥader ihi ma d-takim. Ḥader ihi ma d-takim depuis settin sena-agi i ten-njerreb. Dayen. Akk-it sɛut ciṭṭaḥ n nnif, sɛut ciṭṭaḥ n nnif a les politiciens neɣ a leqbayel, sɛut ciṭṭaḥ n nnif, ciṭṭaḥ kan maḍi maḍi, xzut cciṭan, li beddlek belful beddlu beqcuru, xas akka c'est un proverbe arabe, win i k-ibeddlen s ibawen beddel-it s iqecban-is, acu n ssiɛqa-agi? acu n ssiɛqa-agi? Deg mi ara d-nekker d asqizzeb d iḥezzazen, qezzeb, qezzeb ar melmi? Ula d lḥeqq ma ifat yedderɣel, xas sqizzeb neɣ fiḥel akken i txemmeḍ yenqes. Asqizzeb ɣef yiman-ik. Tura kerhen-k, kerhen-k. Kerhen-k, kerhen-k, kerhen Leqbayel. Akka, akka i idamen i kerhen Leqbayel.

Rassi teqbel imi d-inṭeq ɣef lḥeqq-is ɣef wayen-at d lɛunṣuri. Ruḥet ad takim, a ula ar Sidi Rebbi tettwalaseḍ. Ruḥ ad taɣ win i k-yugin agit. S nnif akked tfenṭazit i sin-iyi ad k-issineɣ. Ur ɣ-ssinen ara bac ad ten-nissin, a Leqbayel. Tanemmirt-nwen, partager, filaman.